Çün çagasy bolmapdy. Ikilenji zenanasy enemiz Bibi Hajar bilen ezdewaç edip, ondanam çaga Ysmaýyl jan dünýä gelipdi. Ybrahym Halylulla ýaşy segsenden aga togsana golaý adamdy. Emma enemiz Bibi Sara äwwelki maşgalasyna agyr bolup, kynçylyk bolup, Hudaý Taala şoň ýürekgiňligi üçin, gaýrat we namysjaňlygy sowymak üçin enemiz Bibi Hajar We çagasy Ysmaýyljany Hudaýtagala buýrupdy, Sen muny Filistinde saklama. Al-da git, Mekgäň düzlüginde, çöllüginde goý diýipdi. Putalaryny özüňiz gowy bilýärsiňiz. Bular goýup gaýtdy, Safa-Merwe dagynda aýlanyp, ahyrda Allaň gudratyna Zemzem suwy çogup çykdy we şondan guş gondy, ördek geldi. Araplaň şo töwerekde Arebestany-Suudy, Mekgeýi-Mukarreme, Hejaz diýilýän ýurt, Çöl çömmeklik ýer, adamlar gonmaga beýläk-şeýläk ýurt gözdelnip ýören wagty her ýerde suwjagaz bolsa, otjagaz bolsa şoň töweregine gonjakdan, şondan Jurhum diýen bir taýfa geçip barýadylar, şo Mekgeýi Mukarreme häzir adam ýokka, häzir şäher bolmaka, çöl çömmekka gördüler, ördi guçup gezipýär. Bir guşlary bar ki suw bar ýerinde gonjak, suw ýok ýerde ýaşajak däl. Bula diýdiler wahşy madat illina suw ýokdy. Bir çeşme dagy dörän däldir a diýip baryp gördüler. Görseler enemiz Bibi Hajar we ogly Ysmaýyl jan çeşmä ozal gelip gonan adamlarmyşdykla. Zemzem çeşmesiniň düýbünde. Bular ursgat dilediler. Ejaza bolsalar bizem şulak gelip gonsak çeşmäň düýbünde ýaşaýyşda da suwsuz ýaşap bolmaýar. Ogam enemiz Bibihajar deslapky çeşmäň eýesi bolansoň, bulara rugsat berdi, Geliň, sizem şuň töwereginde ýaşaberiň diýdi. Şondan hylasa, dört öýli, bäş öýli, on öýli, on bäş öýli bolup köpeliberdi-le bula. Enemiz Bibihajar ogly Ysmaýyljan aleýhimussalatu wassalam ol buzurkbarlarda şo taýfalaň arasynda ýaşady. Ysmaýyljan iki aýakly iki günde diýen ýaly ösdi, ulaldy. Oglanlygyny däli şu Jurhum taýfanyň oglanlarynyň arasynda ulalyp, dili şolaryň diline garşyn öwrüldi. Bolmasa, bula ebrany dili, Filestin ýurduň dili, äraby dädi-le. Emma ol Mekgede Jurhum taýfasy Arabystan arapdy-la. Ysmaýyl Zebihulla-da şolaryň arasynda bolup, bulam kamilen arap diline öwrülip dili olaryň arasynda ulaldy diýýär.

Şol araplaň özünden hem owadan saýlamaga durupdyr araplary. Om araplaň aňyrsy Ysmaýyl pygambere baryp urýa. Araplaň ahyr zamanasynyň içinde gelen Hazreti Muhammet Mustafa sallallahu aleýhi we sellemiň aňyrsy Hazreti Ysmaýyl pygamberda. Ysmaýyl aleýhissalam äwwelin owadan araby kepläp başlan şol. Arap dili tenzim beren şol. On üç, on dört ýaşyndaka

Her aýda gelýärmişdik Bibihajar enemiziň ýanyna. Atamyz Hazreti Ybrahym Halylulla hem balasyny görmäne, hem zenanasyny, maşgalasyny görmäne, her aýda burak atyna bir lähzede bir aýlyk ýoly ýarym salkynda getirýänmiş-da. Şondan her aýda bulaň ýanyna gelip gidermişdik.

Dünýä geldi. Felemma belaga ma'ahu's-sa'ya, gala ýa buneýýe inni ara fil-menami enni ezbehuka. Felemma belaga ma'ahu's-sa'ya, Ysmaýyl jan iki aýakly iki günde diýen ýaly ulalyp, ulalyp, ulalyp, ýaşy bir rawaýatda ýedi ýaşa ýetende, bir rawaýatda on üç ýaşa ýetende, Haý, indi oglanyň zähmeti çykandan soňram, indi şatyrja bolup, paýawja bolup, Il kömegi atasyna ýetenden soňram, indi atasynyň işinde, öýüň işinde ýörütmäne ýarandan soňram, Felemma belaga ma'ahus sa'ya, Ogly däni atasynyň yzyndan ýörütmäne ýarady, atasynyň işlerini bitirmäne ýarady, atasy ýok ýerde öýde atady, şu hetde ýetdi, on üç ýaşa ýetdi. Hazreti Ybrahim Halilullah düýş gördi. Gurban aýyň sekizilenji gijesidi. Ýani erti sekizlenji güni boljak gije ozal gelýärdi. Düýş gördi, düýşünde, Eý Ybrahym, nezriňi eda et diýdiler. We düýş gördi, ogly Ysmaýyljanyň damagyna pyçak goýup, şoň damagyň salyp duranlygynyň düýşüni gördi. Wah etdirdi galdy, Subhanallah la hawla wala kuwwata illa billah bu diş nämebi ogluň balaň damagyny çalmaly şo güni araplar terwiýeh diýip goýdular sekizden gurban aýyň sekizinji güni diş gören gijesi deslapkysy erte agşamsy ýene ýatdy ýene diş gördi ýa ibrahim awfi nazarak Nezriňi eda et! Görýä, dişinli oglunyň damagyny çalyp otyr. Wah, la hawla we la kuwwete illa billa! Hudaýdanmyka, şeýtandanmyka? Şonda düşünişdi. Hol bir rowaýatda kän-kän myhmanlaryna, garyp-gasara gurban edermişdik. Sygyrdan, goýundan, düýeden. Oňa adamlar aňňalyp, Wah, ýa Ybraýym! Sen lagym malyňy gaýgyrana gaýt, biri berýän Hudaý ýoluna diýip diýende, şom oga aýdypdy, Bula goýun, sygyr, eger oglumam bolsa Allaň ýoluna gurban ederin diýip agzyndan çykypdyr-da, hom ogala. Bir rowaýatda-da, Ferişdeler gelip buşlanda, ogluň boljak diýende, Alla ýolunda gurban bolsun diýipdir şom oga. Hulasa şonda ýadyna düşdi, eden nezrine, Hä, diýdi. Haý, agyzdan şom ow-a çykdy. Oglum bolsa Alla ýoluna gurban ederin diýdim, şu şol ow-u diýdi. Şonda bildi nämäň nämedigini. Şo güýjäge, şo güne araplar Arafah goýdular. Indi bildi Alladanlygyny, diýşiňdäni hakdygyny. Iki gije boldy. Üçlenji gije, Gurban aýyň onlanjy gijesi. Ertir onlanjy gün boljak gijesinde ýene şo diýşi gördi. Şondan turdy-da, Lepbeýke ýa Rab! diýdi. Buýrugyň güz üstüne ýarap diýdi. Subhanallah! Ne buýruk! Oglunyň damygyn çalmaly, gurban etmeli Allah ýoluna. Lebbeýke ýarab diýdi. Laňňy galdy şondan. Filistinli müşrik burak atyna mindi, uçdy, aýtdy, Mekge-i Mükerremä garşy. Onlanjy gün, damak çalynjak güni, araplar oňa Ýowmun-Nähr diýýär, gurbanlygyň onlanjy güni. Damak salnan güni Gelip Gurban aýyň onlanjy güni Guşlukly aga gelip ýetdi Mekgeýi Mukarremäge Gördi ogly Ysmaýyljan enesi Bibi Hajar bilen bile oturan müşrikle Salamaleýk de waleýkden soňram Ogul diýdi ýör bir tanap al bir pyçak al Hudaý ýolunda bir gurban edeýinle diýdi. Bir rowaýatda-da, Ogul bir tanap al, bir pyçak al, palta al, ýör daga aşaýly birmek odun, ýandak, çapyp geleýli, eneň üçin kömek edeýli diýdi. Aýtmadygym oba häzir gürrüň nämedigini. Bolýa diýdi, Däde jan, hyzmatyňda men, gullugyňda diýdi, on üç ýaşyndäki şat bir oglan. Felemma balaga magahus saýa, atasynyň yzyndan ýörtmäne ýaran oglan, işlerinde kömek bermäne ýaran oglan, Çeşim däde jan diýdi. Şondan birki metr taňa galdy, bir kesgir pyçaklary bardy, ony aldy. Ýola düşdüle ogul ata bolup. Iblis, şeýtan aleýhillana bar-da. Bular ýola düşüp gitdi. Enemiz Bibi Hajar olary ýola salyp, Sag-aman baryň, gözleşip otyryn men siziň ýoluňyza gelýänçä diýip däne, ýola salyp goýberdi. Şeýtan aleýhillana enemiziň ýanyna geldi. Eý Hajar diýdi. Ybrahym ogluňy nirä alyp barýar diýdi. Odun almana gitdiler diýdi. Bir işleri bardy, şoňa gitdiler diýdi. Ýok diýdi, Yştyba edýäň diýdi. Fe innehu ýuridu en ýezbehahu. Ybrahym ogluň damagyny çalmana barýar diýdi. Enemiz Bibi Hajar goýsana diýdi. Hiý bir ata-da oglunyň damagyny çaljakmaý diýdi. Onda Hudaýy şeýle buýrupdyr diýdi. Hudaýyň buýrugy bolup damagyny çalmana barýar diýdi. Enemiz Bibi Hajar nätdi? Näme diýse gowy. Fakat ehsene haysu ata Allah. Eger Hudaý buýran bolsa Gowy iş edipdir, çalsyn şol oglumyň damagyny diýdi. Subhanallah. La hawla wala kuwwete illa billa. Enemiz Bibi Hajar-da sinew üstüne sinew, ymtahan üstüne ymtahan. Öňçäk çölde bir özi galanda, Hudaýyň buýrugymy hawa, Izen la ýuzaýýunah diýen aýal bardy. Imanly, mu'min, sadyka, mu'mine zenana dagy. Hämennki Allaň adyny eşitdi, çuguna çala keplemedi. Wah, näme diýip üýrüpdir we näme etdik meňe biz? Meňe näme günäsi bar? Oglanyň näme günäsi bar? Ýok, aslyndan dil ýarmady. Alla üýrüpdir, oňarýar ony diýdi. Alla üýren bolsa, gowy iş edipdir diýdi. Başartmady enemiz Bibi Hajar, iblis alaýyllanaga. Iblis şondan uçdy gaýtdy Ysmaýyl aleýhissalamyň ýanyna. Oglan dädesiniň yzyndan oýnaklap oýnap barýar. Ýa Ysmaýyl, aýna ýezhebu bika abuk? Äý Ysmaýyl diýdi, ataň nirä alyp barýar seni diýdi. Aý şulada odun alyp gaýtjakdaý diýdi. Ýok jana diýdi. Ataň seň damagyňy çalmaga barýar diýdi. Seni öldürmäne barýar diýdi. Wah, goýsana diýdi, hiý bir ata-da oglunyň damagyny çalarmaý diýdi. Onda Hudaýy şeýle buýrupdyr diýdi. Iblis muňa, Hudaý şeýle buýrupdyr, şeýtjek bol, ýa ataň rehmi ýok saňa diýdi. Ogluň kefi-de enesiniň kefi. Fakat ahsana, fakat ahsana haýsu ata Allah. Allaň itaatyn etýän bolsa oňarýar o dädem diýdi. Zat degme dädeme diýdi. Subhanallah. Ataň terbiýesi, eneň terbiýesi, halaljyk ysgal, dogalar, gör terbiýete näcele täsirgüzar bolupdyr-la. Zemzem suwuny içip ulalan oglan. Mekge şährinde ýurdunda ulalan oglan, on üç ýaşyndaky oglan, daýaw jogap berdi. Eger şeýle bolsa, diýdi, barsyn atam näme isler, ygtyýar elinde, diýdi. Döwletli ogullar ýaşdan baş bolar, bidöwletler ýaşadygyça ýaş bolar. Magtymguly şa näme diýýär? Döwletli ogullar ýaşdan baş bolar. Kişjik kada görseň, ulukan adamyň kefini keplär. Badyr her zamanda kişjik oglany görseň, ulukan adamyň kefini saýlap otyr. Akly doly. Ysmaýyl alaýhyssalam-da, Atam etse oňarýar diýdi, Allanyň buýrugy bolandan soňram, şuny çyraty bolmaz diýdi. Berekella Hazreti Ysmaýyl alaýhyssalam. Bulardan umydyny üzdi. Şeýtany laýyn bardy Ybrahym halylullaň garşyn. Ybrahym halylulla şomoga Mekkäň Mina diýýän bir ýeri bar. Mina. Haja giden doganlar görendirler, gitmediklere Alla nesip etsin, gidip görmek. Çadyrhaýy Menabadyr kän çadyr gurugly, hajylar bir hefteläp şeýle ýatyp turýandyrlar. Şo çöllügine ýetenmişdik. Ybrahym Halylulla gördi aňyrdan bir adam gelýär, aň etdi, syn etdi, görse iblis, şeýtan eleýin gelýär. Häzir keplemäkä eline däne daş alyp, daş bilen belledi. Ýedi daş bilen belledi, iblis şonda erip ýere garşy indirdi diýýär. Akaba diýýän şumal daş atylýan ýer bar, dogry şoň duran jaýynda şeýle iblis bir irip ýere girdi daşyň zarbasyna. Emma ýerden çykdy, ýene-de şu Ybrahym Halylullaha garşyn gitdi. Ýene bir mykdar gidenden soňra Ybrahym Halylullah gördi ýene iblis gelýär ýene ýedi daş atdy şu iblise garşyn şu şeýtana garşyn ýedi daş atdy. Jennetul Wusta şumal jaýy bar şoň. Mundan ýene-de Ybrahym Halylullah ýoluny alyp gidiberdi, iblis ýene yzyna düşdi üçlenji ýerde ýene ýedi daş bilen belledi. Jemratul Ahira, Hajylar bilýändir, üç ýerde şeýtana daş atylýan sütünler bar. Şu sütünler Iblisiň däli daş atylan ýeri, Ybraýym Halilullaň daş atan ýeri. Şu üç daş atandan soňram Iblis tamasyny üzüp galdy diýýär. Hazreti Ibn Abbas razyýallahu anh näme diýýär? Eş-şeýtanu terjumun we millete ebikum Ibraýyme tettebiune. Şeýtana siz däli, şeýtana siz daş atýandyrsyňyz. Eş-şeýtane terjumun, şeýtana siz daş atýandyrsyňyz. We Ybrahym Halylullanyň sünnetini biçirýändirsiňiz, şondan galan sünnet şu diýipdir, daş atma. Allah hemmämize nesip etsin şo ýurtlary görmek, şo şeýtana daş atylýan ýerlerde daş atmak, belkem, hem şo sada şeýtana daş atmak, hem şu ýaşaýyşymyzda şeýtan käde yzymyzdan, öňümizden, sagymyzdan, solumyzdan gelende şeýtana länet diýip daş atmak Allaý biziň-de ýaşaýyşymyzda nesip etsin inşallah. Şeýtanyň galtasy daşa degdi, tamasyny tut üzdi. Başartjak Äwla kim taraplar Hazreti Ybrahim, Hazreti Ysmaýyl, Hazreti Hajar. Mundan Gurbangaht ýetdile ogul bilen ata. Şu mahalla häzir güne çenli Gurbangaş arasy, hajylar däli gurban etýän jaýy. Garyp bir ka daşyň gapdalynda durdyla Ysmaýyl Zabihullah. Ol ugramanka atasy aýdypdy-da, Hudaý üçin bir zady gurban edeýli ýör diýip, sorady. Ýa abati, aýna kurbanuk, ata, hany, gurban etjek zadyň nirde? diýdi. Allaň ýolunda nämäni gurban etjek bolýaň, däde? diýdi. Dädesi şu mowga oglana hakykaty aýtdy. Inni ara fil-menami anni azbahuka, fanzur maza tara. Saf at dogrusy. Inni ara fil menami anni azbahuka fanzur maza tara. Safat surasynyň ýüz ikilenji aýaty. Eý ogul diýdi, Men düýşümde Hudaý maňa buýurdy, seniň damagyňy çalmana, seni Alla ýoluna gurban etmäne. Jana näme diýýäň sen şu mowratda diýdi. Subhanallah, segsen togsan ýaşyndäki ataň, on üç ýaşyndäki ogluň bilen ahlagyn gözle eý ata. Öýde dogan, Eý, oglum, şokladam bir ders al-la mundan. Nagat edep, nagat hormat, nagat sylag. Togsan ýaşa golaý adam on üç ýaşyndäki oglana ne sylaglar edip otyr, ne hormatlar goýup otyr. Näme diýýäň sen diýip, ygtyýary oglunyň eline goýup otyr. Ogluny däne ejbar bilen etjek däl, ogluna-da düşündirjek Allaň býurugy şujredi, Allaň býurugy muhim, biz Allaň býurugyna teslim bolmaly. Alla näme ýazan bolsa biz şonuň şonuň baýat boýun egmeli diýip, ogluna düşündirip, Oglanlykdan terbiýesini berlen, regine, ganyna däne ornan, damaryna siňňirine siňen etaat daby, taat daby Allaň büýrüginde bolmak daby. Ogul näme diýýäň diýdi. Dostluk belen, sedagat belen. Hemişe atalaň wezipesi ogluna däni bir büýürjek bolsa, bir zatdan gaýtarjak bolsa, samimana, refagat belen, dostluk belen. Gowluk bilen näni düşündirmek? Dogan gowumy, dost gowumy diýenlerinde, Doganam dost bolsa gowy diýipdirler. Hä, oglum dost bolsa gowy. Oglatja däni, gahar ýerinde gahar, emma mähebbet ýerinde mähebbet hem gerek. On üç ýaşyndäki oglan näme jogap berse gowy, eý, musulman doganlar? Ýaş oglan, ýekeje özi ene bilen ýaşap, ýa ygtyraz etdimikam, garşym çytdymykam, öýdýär-de näme diýýäň? Meni öldürseň enem näme bolmaly bir özi galmalymy? Meň näme günäm bady meni öldürip? Eý bu Hudaýyň näjili buýrugy bar däde? Diýdimi? Ýok. Näme diýdi? Ýa abati if'al ma tu'mar, ýa abati if'al ma tu'mar, satajiduni in şa'allahu minas sabirin. Eý dädejan egleme diýdi Allaň buýrugy bolsa etgin diýdi. Inşallah meni Sabyr gul taparsyň diýdi. Men şikaýatym bolmaz, ygtyrazym bolmaz, zeýrenmerin diýdi. Gaçmaryn däde men seň ygtyýaryňda diýdi. Hudaý buýran bolsa etgin däde diýdi. Etseň et aga diýmedi. Heý däde jan özüň bilýäň diýmedi. Heý däde jan näme diýeýin walla diýmedi. If'al mä tu'mar, emr syga bilen kepledi. Egleme etgin däde diýdi.

Subhanallah. Dädesi çalmana teýýar bolanda ogly diýdi, Däde diýdi, ýöne çalmakaň, meniň damagym çalmakaň. Men senden dört istegim bar, däde, dört hahyşdym bar diýdi. Dört tabşyrygym bar, wesýetim bar saňa diýdi. Aýt ogul diýdi dädesi. Däde diýdi, Ij'al li wesaqan wahkim ribati hatta la astarib. Däde, ölüm awudyr diýdi. Meniň el-aýagymy güýle diýdi. Daň diýdi, puhta gaýymla diýdi. Bir moga ölüm awulygyna çydamany, urnup däni, Allanyň buýrugyna däni, ygtyraz eden ýalak bolamaýyn diýdi. Däde meň elim-aýagymy gaýym güýle diýdi. Gaýym etdi, daň diýdi, talap belen diýdi. Men ölümiň awulygyna çydamany, urnamaýyn diýdi. Pyçagyňda kesgir et diýdi. Pyçagymda çal diýdi. Gaýra diýdi. Kesgirje bolsun diýdi, bir gulaňda al däde diýdi. Ikilenjisi, Däde, meni ýatyraňda diýdi, ýan gapdal edip ýatarma diýdi. Ýan gapdal edip ýatyrsaň, gözüň meň gözüme düşer, meň ýüzüme düşer. Atalyk terehhumyň ýüregiňe düşer. Rehmiň iner. Wah, balam diýersiň. An tudrikeke rekkatun tahulu beýneke we beýne emril-Lah fiýa, Däde, ýüzüň meň ýüzüme düşüp, gözüň meň gözüme düşüp, Waý, balam-ow! diýip, ýüregiňi awyp, Allaň buýrugyny äpbir awagan birmaoga diýdi. Meniň ýüzümi aşak ýatyr diýdi. Gursagym ýer doýdy ýatyr diýdi. Birmaoga gözüň meň gözüme düşüp däli maňa ýüregiňi awýamasyn diýdi. Däde diýdi, El-aýagyň çerme diýdi. Özüň-de daşrakda dur diýdi. Hatta la yantazik aleyke min demi fatarahu ummi fatahzan. Bir moga men ganym däri egin başyma saçyrap, egin başymda men ganymy enem oramasyn diýdi. Ele ýan serme men ganymdan bedenime digamasyn diýdi. Feýda ateyte ummi fakra aleyha selame minni. Dörtlenji tabşyrygyň atam diýdi. Enemiň ýanyna baraňda, eneme men tarapdan salam aýt diýdi. O däde diýdi, Çalmakan, köýlemäkäň şu köýnegimi çykarda al diýdi. Äkitdi, eneme ber, eneme bir ýürek giňlik bolar. Gujaklar, oglumyň köýnegi diýip ysgar, ýüregine bir giňlik bolar, şuny-da eneme äkitde ber däde, şu dört däne islegim bar senden diýdi. Kamilen özüni teslim etdi Allah üçin. Dädesi gözünden düwme-düwme ýaşlar hünjeýaljak tigirlenip gaýdyberdi, gujaklady, balasyny ogşady. Lewmal awlu ante li ýa buneýn, Lagat ataňa kömekçi bolduň, Allaň buýrugyny bitirmän, eý, oglum! diýdi. Felemma eslema we tellehu lil jebin, Ogly ata ikisi hem bile Allaň buýrugyna teslim boldular. Oglunyň köýnejigini çykaryp, el-aýagyny güýläp, Tersleýin ýüzüni aşak ýatyryp, garynleýin ýatyryp, pyçagyny damagynda goýup, Betemam mäna Allaň buýrugyna teslim bolup, Felemma eslemâ, sigaýy tesniýe, hem Ybrahym, hem Ysmaýyl, aleýhimus-salatu wes-salam, ikisi hem Allaň buýrugyna teslim boldular. Ody ne teslimlik! Eý, bir azajyk pikir et, bir efsana däşi, bir gyssynewisiň gyssysy däşi, bir çaýyň başynda düzülen kitap däşi, hakykat bolup geçen ýagdaýlar, Allaň ymtyhanyny, synagyny, agyr ýüklerini, belalaryny pygambarlarynyň üstüne, ezizleriniň üstüne goýanlaryny gözle-hä! Bir ata-eke hiç wagt oglunyň bedenine tiken dürtülmäne razy däl. Mirizlisi däni gaýga düşüp, Wah, janam, näme bolduka? diýip, iki tarapa ýörtýän hemme atalar. Hemme ataň ýüreginde ogla däne şepakat bar ahyryn. Ogla däne ýüregawymasy bar ahyryn, mehri-muhabbaty bar ahyryn. Oglunyň endamyna bir ýara düşmäne, bir tiken dürtülmäne razy däl ata, oglunyň bogazyna Pyçak goýup damagyny çalmana razy bolup otyr. Allaň buýrugydy, Allaň buýrugy, Allaň buýrugy. Bäbere jaý ýok, gaçara jaý ýok, Hudaýyň buýrugy. Ylham boldy, dişinde buýruk boldy. Pygamberlaň dişleri hakykat. Şeýtany däl, Alladan gelen diş üç gezek täýit boldy. Felemma eslema, Islam manasy teslim bolmak, eý aýal dogan! Eý erkek dogan, senem musulmanmyň? Senem islamyň içindemiň? Aýa senem Allaň buýrugyna teslimmiň? Ogul-gyzyň boladynda, terbiýesiniň boladynda, Allaň buýruklaryny ogul-gyzyňa nähätde buýrup bilýäň? Ýa ýüregiň awuýamy? Ertir namaza turuzmana, oglum giç ýatdy. Al, oglum alan medresä gitjek, oglum alan işe gitjek. Aý, goý degme, ýatsyn, tomusyn, gysga gije, sow, falan, hezaru ýek delil bilen namaza turuzyp bilýäňmi ýa ýüregiň awuýamy? Allah buýrupdyr, Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alayha. Allahy Züljelaliň buýrugy saňa, eý ene jan, eý ata jan, ogul-gyzyňa namaz beren buýrugy, şoňa sabyrly bol, şoňa däli daýaw dur. Ýa-da ogluňa ýüregiň awuýany şok bolup däli, gyzgynyna kösütmäýin diýip hamala mesjide iberjek däl, mekdebe iberjek däl. Gyzgyn hawa diýip araza tutdurjak däl, şu dünýäniň gyzgynyndan gaçyp däni dowzah gyzgynyna garşyn ogly gyzyňy iberýäň, näjili ýürek awuýma seňki ha? Näjili mähbet bu ogly gyza? Şu dünýäň gyzgynyndan haw-hatyr edip ogluňa ýüregiň awuýýa, dowzahyň müňlerçe barabar gyzgynyndan habaryň ýok. Arazasyny tutduranok, belagaty ýetenden soňram, tutjak diýip özi höwes edenden soňram, Wagtynda namazyny okudy bileňok. Guşysyny elinden aly bileňok. Içindäki näme oýunlar bar, nirä girýär, nirä çykýar. Zamanbendlik etmeli, bir sagat beklemeli. Ogul gije-gündiz işiň başynda ýatma diýmeli. Halan ýerine gidýär, gelýär. Aý, ýaşlykda etsin-le diýýäň. Halan zadyny geýýär, halan araýşyny ýüzünde, gaşynda, saçynda edip otyr. Aý, ýaşlygynda etsin-le diýýäň. Oglanlygyndan bejirek ertebata atlar peýametler Hasan sen namysjygyň ýok aý ýaşlykda etsende goý hoş geçirsin hudaý saklasyn hany Allaň buýrugy hany halal haram günä sogap hany taat itaat haçan Allaň buýrugyna teslim boljak sen meger sen musalman dämiň musalman islam bimanaýy teslim şo däl Allaň buýrugyna teslim boljak dälmi sen Allaň buýrugyna boýun egjek dälmi sen gör Ybrahym halylullany näzire boýun egip Oglunyň o da bir umur tapman-tapman ýören balasyny, şaýat ýaşlykda çagalaryňyz bolup çagaň gadryny bilýän däldirsiňiz. Emma bolman, bolman ýaşululykdan soňram bir çaga galan adamlar bardyr her ýerräkde. Şolardan soraň çagaň mähebbeti agtyk görmeli wagtlarynda indi çaga görüp otyrlar özlerinden. Şolardan soraň şol ogluň süýjüligi, şol ogluň lizzeti, şol ogluň däni gowulygy nähätdedigini. Ybrahym Halylulla segsen bir zat ýaşyndäki tapan balasa bi. Häzir ikilenji çagasy, enemiz Bibi Saranyň çagasy ogly häzir dünýä gelmäpdi-ha. Ýekeje ogly häzir Yshak dünýä gelmäka. Ýekeje balasyny Allaň ýolunda gurban etmäni amada edip gurban etjek bolguçy. Felemma eslema we tellehu lil-jebin. Teslim boldular we çagany Gursagyna garrlaýyn ýatyrdy. Wa tellahu lil jabin diýdigi çagany hakgy süýndürip ýatyrdy. Köýnegini çykaryp, el-aýagyny güýläp, daňyp, çagany ýüzleýin ýatyryp, bogazyna pyçagy goýup-da, şondan pyçagy süýkedi. Subhanallah! Ybrahim Halilulla pyçagy oglunyň bogazynda goýup süýkedi.

Ysmaýyl alaýhyssalamyň jaýyny goça feda edip berdik diýýär Hudaý Tagala. Ybrahym Halylulla pyçak kesmedi, Ýa Ybrahym! diýip gögden ses geldi, gögi gözledi. Görse Jybraýyl alaýhyssalam ganat gurup, gaty surat bilen näni, aşaklaýyn gaýdyp oty, gujagynda-da bir ulakan goç. Şondan näni gygyrdy, Allahu Ekber! Allahu Ekber! diýip Jybraýyl Emin gygyrdy. Ybrahim Halilulla Hazreti Jibraili görüp däni, La ilaha illallahu wallahu akbar diýdi. Oňam Ysmail aleýhissalamda etekde ýatan ýerinde Allahu akbar welillahil hamd diýdi. Şondan goçy götürip däni Jibrail aleýhissalam Ysmail jan aleýhissalamyň jaýyna goýupdy, guşdy gitdi. Subhanallah. Kyrk ýyl bäri jennetde otlap ýören goçdy.

Hazreti Ybrahym Halylulla tanasy däni Yzmaýyl Zebihullanyň el-aýagyndan çüzdi-de, ýaňky goçuň el-aýagyna daňdy-da, Bismillah, Allahu akbar diýip, şol Mekgäniň Mina çölünde şol gurbangada äwwelin Hudaý üçin gurban etdi. Goçuň kellesini, damagyny, Bismillah, Allahu akbar, Hudaýa saň üçin diýip däni gurban etdi, Gurban aýyň onlanjy gününde. Tä şo günden tä şu güne çenli-de Gurban aýyň onunjy gününde musulmanlara bir ýol bolup galdy. Bu gadar gurbanlyklar çalynýar. Ybrahym Halylullanyň ýygysy, Ybrahym Halylullanyň sünnaty şeý. Şondan goçuň damagyny çaldyla-da, ogul ata bolup göterip, öýe garşyn hoş begenip, ganat çykaryp uçarjak bolup gaýtdyla. Emma öýden habar al. Özüňi bir lähze enemiz Bibi Hajar salamullah aleýhäň jaýyna goý. Nädip oturan kabry özi? Wagty ki eşitdi Ysmaýyl janyň damagy çalynjaklygyna, näjele geçirdika şo lähzeleri? Üstüne dag ýüklenen ýalak bolup, iki dagyň arasynda myljyran ýalak bolup, kynçylykly geçirinipdirmika? Aňňalyp, näme etjegini bilmän, ýüregi darygyp, gaýgydy oturdymkam, nädip oturankam şo lähezeleri? Gözýaşy otyrdy, onynça ýalpyldap, adamsy Ybraýym Halylulla, balasy Ysmaýyl Zebihulla ikileri bile bir goçy göterip gelýärler. Buşluk ey Bibi Hajar, buşluk saňa! Hudaý Ysmaýyl Zabihullanyň jaýyna şu goçy bize däne berdi, şuny gurban etdik biz. Biz ymtahandan geçdik. Biz Allaň synagynda muwapyk bolduk biz. Allaň ymtahandan geçdik buşluk diýip hoş boldular. Eý, ol hanabada bir-birinden beter ýyljyrap, hoş bolup däneý uçarjak bolandyrlar.

Bir tana ýanak heýkelli uly goçy gelip däni etini Mekkeýi Mukarremä enemiz Bibi Hajaryň goňşulary bolup oturanlaryň arasynda taksim edip, etini çygleýin paýlap, özlerine-de alyk galyp, özleri hem bişirip iýdiler, nuşajan etdiler. Her ýyl-däki musulmanlar şondan bäri gurban edip gurbanlyklaryny nuşajan etişleri ýaly, Wagtymyz boluşyp bardy. Indi oturyp muň içini bir tarapdan derslerini aljakmy ýa ýok, şu kyssanyň özi besdi bize, imanymyzy şarž etmäne, imanymyza tagwiýet bermäne, ýürekler eridi, gözden ýaşlar akdy. O buzurgwarlaryň sendigisiniň özi, olaň gürrüňi, siretiniň özi adama ders, başga ders gerek däl. Adam heminki eşitdik, bildik indi ýaşaýyş nämedigini, hemmämiz düşünişdik indi nämäň nämedigini, nädere ýaşamalygy, Allahy Züljelalyn öňünde näjele teslim bolmanyny bildik indi. A sen indi ders çykaryp aýdyp durmalydaly. Iňki ulakan dersdäni. Ýöne bitekrar bolsun, bir gowy jaýlaşsyn diýip aýdamasam, bolmasa hemmäňiz aldyňyz gerek dersi. Bele, Ýaradan Allahy Züljelalyn buýrugynyň öňünde bidune çune çara, bidune hiç ygtyrazy teslim bolmak. Allaň kala we kadaryna däni boýun egmek. Hökmän hikmet bardyr, haýrymyz içindedir. Görüň, o buzrukbarlar ýaşaýyşlary tä kyýamy-kyýamata çenli bize ders bolup galdy. Enemiz Bibi Hajar Sefa-Merwaň arasynda ýörtüşini aýtjakmy? Zemzem suwy häzir güne çenli teberrük bolup galyşyny aýtjakmy? Ol jamarata baryp daş asylyşyny aýtjakmy? O gurbanlyk edilişini aýtjakmy? Aý, şularyň haýsy birini aýtjak? Häzir güne çenli gurbanlyk güllerde däni bäş gülläp, Erkekler mesjitde, zenanlar öýde, bäş wagt namazlaryndan soňram, Allahu akbar, Allahu akbar, La ilaha illallah, Huwallahu akbar, Allahu akbar, Welillahil hamd, tekbiri teşrigy ýatlap otyrys. Olaryň zendigisi häzir diri, häzir olar ölenok. Häzir güne çenlin olaryň ýaşaýşy bar, häzir güne çenlin olar diri adamlar, häzir güne çenlin şolaň ýaşaýşy direlip dua alamyzda gözle hamyny. Ýüregiň giňden tut Allaň buýrugynyň aşagynda Ýaltalyk kökezme özüňden daýawlyk kökez Mert bol batyr bol Bäş wagt namazyňa gezek galanda Kuran ders almana gezek galanda Ogul gyzyňa terbiýet bermäne galanda Hejap ýaşmakly bolmana Şu zamanaň içinde şu döwür zamanada şu fesatda şu milletiň däni fikirleri akydalary imanlary üýtgän zamanasynda Mert bolup batyr bolup dagy ýalak bolup Men Allaha imanym bar, Hudaýyň buýrugy şu, men Hudaýyň buýrugyna teslim diýip durmak. Sen öwürleseň öwürläbermeli, fakat şuny öwürläbermeli, asyl şundan başga gürrüň gerek däl. Bu gürrüňler bira Ybrahym Halilulla, Hudaý Tagala Ybrahym alaýhyssalamy özüne dost tutunypdy. Wettehadallahu Ibrahime Halila, Kurany Kerim aýtýar, Allahüzüljelal Ybrahymy dost tutunypdy. Bir ömür dostdy. Emma çagasynyň mähebbeti ýüregine girip başlady, Hudaý Tagala muny synaga saklady. Aýa men, ýa çaga. Eý ene jan, eý ata jan, eý, ýekeje balaňy ulaltýaň, terbiýet berýäň. Aýa Hudaý, ýa balaň haýsy biri? Ybrahym Halilulla kökezdi, Ýa Rabbi, Sen diýdi. Çagam Seň ýoluňda feda diýdi. Ylat seň mahabbetiň ýürekde bar diýdi. Heý ene jan, heý ata jan, çagaňyz ýany bäş ýaşapdyr, alty ýaşapdyr, ýedi ýaşapdyr, indi göze görnüpdir, häzir güne çenli gurjak saklaýan ýalak edip, bir ýyrtyk ýoluk eginbaş bilen ulaltýaňmy? Ýa ýok, bu çaga meňki däl, Allaň çagasy, Hudaýa sen näme diýseň şony geýdirjek. Ýa Allaň buýrugyny etýäňmi, çagaň derekli. Çagaň guşy oýnamada, namazy moratda, mektebi iberilme moratda, Hudaýy, pygamberi tanytma moratda. Çagaňy öňe çekýäňmi ýa Hudaýy öňe çekýäňmi? Ähäşe ol ymtahanda. Ybraýym Halylulla diýdi, Ýa Rabbi, Sen diýdi, çagam Saňa feda diýdi. Saňa gurban diýdi. Hudaýyň buýrugy bilen adamyň buýrugy, zenanaň buýrugy, ogul-gyzyň buýrugy, şolaň mähebbeti ara düşende, haýsy birine garşy hem gidip bilýäň? Ä-hä, gel synawçy, gel, ä-hä, ymtahançy! Hemmämiziň ýaşaýşymyzda Hazreti Ybraýymyň synawy üstümizden geçýär, telim-hä geçýär. Şaýat biz aňlaýan däldiris. Hudaý hemmämiz synaga salyp görýär. Aýa meni gowurýaňmy ýa ogul-gyzyňy gowurýaňmy? Meni gowurýaňmy ýa maly-mülkiňi gowurýaňmy? Meni gowurýaňmy ýa eginbaşyňy gowurýaňmy? Zynatyňy gowurýaňmy? Gyzyl-kümşüňi gowurýaňmy? Maly-mülkiň nä, haýsy birini gowurýaň? Aýa men ýa şo, haýsy biri? Gel özüň jogap ber. Abraýym halylulla ýalak mört boldy. Hudaýa sen, sen, fakat sen ýa Rab. Taat bir dergaha ýoldur basanjak. Işiň beýle bolsa durma sen ancak, Ogul gyz malo zen saňa asynjak, Goýmazlar gezmegä näge ýatyp sen ne Magtymgulyşan Ogul gyz dä nikäde asynjak bolýa sen asyl ýe Hudaýa garşyn ibermejek bolýa mal mülk düzmejek bolýaň malyňa ogul gyzyma bolsun diýip ushur zekat garyp gazara bermejek bolýaň Aý, şular rahat bolsun diýip, hoş bolsun diýip, aý, şulara zat degmäýin diýip, halan jüresinde geýdirýäň, halan zatlaryny kökezdirýäň. Ýok, beýtme. Hudaý tagala hemmäňiziň görjegiňizi gowulyga aýlandyryp, diniňiz we dünýäňizi abat etsin. Hudaý tagala hemmämize Hazreti Ysmaýyl Zebihulla ýalak, Hazreti Ybrahym Halilulla ýalak, enemiz Bibi Hajary ýalak Allaň buýrugynyň öňünde teslim bolup boýun egmek, kellämizi aşak etmek şu towfygyny Allah hemmämize nesip etsin inşallah.